a khensa ku va mpfula hi chanele ya matimba ya mfumo wa mali leyi YouTube channel kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana namuntlha ni la khumba leyi xana why vanhu lava loko va fika vanhwini va fika va haxa tela ngopfu mali i kuma loko va fika timolweni. kumbe a ti-complex or laha ku nga na vanhu vo karhi va nga hlengeletana va fika va haxa vo ti-hundred rand ti-two hundred rand va va nyika swilo leswiya swi va swi va byele ku okay mali ni ta ku nyika mara loko ni ku nyika mali wena mali. ni ta ku nyika mali yo karhi or a ku start-a hi vo ma twenty thousand and then loko a ku nyike that twenty thousand a ku i fika i yi haxa i fika i phaketela vanhu loko u phaketela vanhu mina ya mina twenty thousand ni ta yi kuma ndzhaku loko a ku ta yi kuma ndzhaku it means wena i ta fika i phaketela vanhu lava ivi i endlanyana xi-business-ana xo karhi xi nga nyawuli xi-business-ana lexiya xi endlaka u kuma ku. un'wana na un'wana tanihileswi ni vulaka a xi nyawuli ivi vanhu va ta va fika va xava the more vanhu lava va ta va fika va xava is the more na mali yi va yi kha yi tala kwale kona i vekaka kona mali laha wena yi vekaka kona mali ku okay mali ya mina loko yi ta ni ta yi veka la ivi va ku nyika swilo swo karhi ku fika i tirha ndhawu yeleyo or room yo karhi or ndhawu yo karhi ku loko mali liya yi ta yi fika yi fikela kwalaya i kota ku teka i ya tirhisa yi xava yi endla yini yini hi swona ivi wena loko yi fikile liya ya yena ya twenty yi teka twenty ya yena yi fika yi n'wi tlherisela kumbe a ku ni lava na profit yi n'wi nyika yi ri forty thousand vanhu lava loko va ta ka mina like example a fika a haxatela hundred rand loko munhu loyi a fika a haxatela ti-hundred rand or two hundred the more ni khoma mali liya hi voko ku yi khoma just hi voko swi herile mina. i kuma ku i hola namuntlha after two days three days wa ha ri hava mali loko ku ri ke ni i na nsati i le kaya nsati kaya mali i ta yi tirhisa xana because yini yena a nga yi khumbangi mali liya because wena i ta va i yi transfer-rile kunene hi akhawunti but wena the more i fika i i fika ka A_T_M i fika like example withdraw five thousand. ka A_T_M ivi i khoma mali liya hi mavoko leyi ya five thousand i the more vanhu lava va kotaka ku va kumaka chance yo va teka mali ya vona back loko ku ri ka yini wena i hanye transfer i kuma ku i fika i yi khoma mali liya leswi a swi nge tirhi loko ku ri wena right loko u xava something wo swayipa. xin'wana na xin'wana u transfer everything i kuma ku ka wena a wu khomi mali yo tala i kuma ku i khoma vo ma vo vo ma twenty rhandi thirty rhandi example but loko u kuma ku munhu luya i fike a mi nyika ti-hundred rhandi ti-two hundred wena mali yin'wana na yin'wana yi khoma ku fika yi khoma hundred rand that hundred rand loko fika i khoma hi voko so swi herile wena ivi u kuma ku wena i heta i chain fika i dirowa mali. Ta hi wena u vulaka ku five thousand i demo va endla ku va teka ku mali liya ivi un'wana a ku loko va fika a a a a a ti-rank-ini leyi le ti-rank-ini va yi tekisa kwihi le ti-rank-ini va yi teka simple because a ni mi ta tsutsumela n'wina vo mhani vo xavisa vo xavisa mihandzu kwala ti-rank-ini or lava ti chisa nyama lomu ti-rank-ini or lavo ti xavisela swiwitsi lomu ti-rank-ini. ivi va fika va mi phaketa timali letiya mi tsaka mi ku ha mani mani mani wa hi rhandza i hi nyika mali loko a tele i hi nyika ti-two hundred kasi ti-two hundred rand letiya na ti ti n'wi endlela more mali n'wini mi kuma ku i endla business business ra wena ri kula ri tshama ri yime ndhawu yin'we. namuntlha hi vona profit ku okay ni endlini profit like van'wani va kota ku endla thousand rand profit hi siku swi ya hi ku business ra wena ri run-a njhani van'wani vo ma three thousand four thousand but i swi vona ku na yi kota ku endla profit but miehleketo yo ni tatisa bindzu ra mina ri kula ri ya mahlweni a na ha ri na yona ku fana na khale khale a ni swi tiva ku loko no endla profit ya vo ma five thousand ten thousand hi n'hweti ni tatisa xitoko ni ya ni ya xava ti-product-i ni swi tiva ni ti veka laha ka business ra mina. loko ku ri i na saloon loko i fika laha saloon okay a ni ngetela misisi yo karhi leyi va ti-customer ti nga ta kota ku ta a ni xava muchini wo karhi ku ti-customer ti ta kota ku ti ta kota ku ta ti hlayile ni nga ha yimisi layini ni ri munhu wo kera misisi loko ku ri wena i munhu wo rhwalela vanhu tinhundzu hi movha after two years a wu swi tiva ku xava baki yin'wana mara u kuma ku miehleketo leyi yo ku tala ku ya xava movha yin'wana a ya ha ku teki. because of what vanhu lava va fike va va fike va teka mali liya ya wena liya a wu tirhisa yona ku yi ku endlela business ku ri kula va yi teke hi mi-magic ya vona leyi va yi tirhisaka na loko va fika byaleni loko va fika byaleni va ta fika va mi xavela byalwa because of what swi va byele no mi tirhisa mali liya mali leyi loko ni mi nyika mi yi tirhisa more u kuma ku loko a fika byaleni instead a ni ku na leswi swo munhu a fikaka a.

a nga mi siya na yona i yi tirhile wa swi tiva ku loko ni la thavhenini i fika a siya vo ma thirty thousand laha thavhenini wa kuma wa swi tiva ku ya kuma profit ya vo ma muni ya vo ma two hundred three hundred thousand after two months because of what vo n'wina loko mi ri ku tirheni se mi ya tirhela yena i kuma ku i endla swilo swo karhi a swa ha lunghi no lungha van'wani va vona mi kuma va sungule na tiyindlu yindlu na swin'wana swo huma three years four years yi yimile laha. van'wani u kuma ku tshama kha ku holova na nsati nsati a ku e ma tirha mara mali yi dya hi vavasati mara u kuma ku a hi swona kumbe n'wanuna u holovela nsati a ku e i pfuka i ya ku tirheni kasi vumesi bya wena kumbe thicara or doctor lebyi wo tirhela yini wo tirhela ku pfuna vanhu ntsena hi ku na swi vona swilo a swa ha fambi la kaya ma vo kasi mhaka yo. i mali liya wena yi nga yi teka ya munhu luya lava taka lava va fika va ku hi vo buti Matlisa or vo masesi Matlisa va fika va mi nyika mali be careful vanhu lavaya loko va ta va khome ti ti hard cash ni xi va ni mi byela masiku hinkwawo ni ku munhu loyi a nga na mali a nge fambi na hard cash evanhwini. Munhu loyi a nga na mali loko a fika vanhwini loyi a fika mutini wo karhi ku ri na nkosi kumbe ku ri na phati kumbe va swi vona ku ri lava va tsandzeka, i fika a teka wun'we wa family a famba na yena exopeni a fika a swayipa a va nyika swilo leswi va lavaka or a n'wi byela ku tsalani list a famba na n'wina a fika a mi xavela swilo leswi lavekaka kwala mutini. But lavaya munhu u ta fika a ta khome forty thousand a fika a mi nyika yona. Ma ni twisisa? Ene u kuma ku van'wana loko va mi nyika yona hi lava nga endla ku munhu luya a lova ku a kota a ya a va tirhela a va kuma mali. se be careful leswo doba doba timali ta vanhu mi nga tekateki timali ta vanhu loko munhu a fika a ta fika a haxa mali kwala ntaleni wa vanhu ivi wena u ta endla ingaku wena hi wena hikuva na me ni lava ku dya mali ya buti lava or ya sesi lava hi rini vanhu va kha va yi dya eyi tirhile loko a yi tirha ku wena loko u khoma mali mali yi nga tshami. va rhandza too much na lava va rhandza too much na loko u kuma ku vanhu lavawani va swi tiva ku lahawani wa tirha i munhu wo loko n'hweti yi hela ya ya diroha kunene mali leswo transfer transfer a nga swi koti or swi swipe a nga swi tolovela i tolove ku diroha hard cash a yi khoma hi voko i lava ngopfu n'wina a swi tiva ku loko a fika a ta na mali leyi a fika a ku nyika two hundred rhandi yi khoma a swi herile wena. be careful ni tshama ni swi vula ka video yin'wana yi nga tshama swi hume swi ze swi talatalanyana vo giyani phalalavolo ku va na munhu a famba a haxatela ti-hundred rand ti-two hundred rand va vutise namuntlha vanhu lava nga teketela timali letiya va nge mi byeli ku ku humelela yini va le ku rileni a hi veni careful vanhu va ka hina na khensa ku va mi langutile dankie.